Youtube Mirasym kanaly.
Ýagşy bilen ýamanyň arasy bolmaz. Ýaradan bilen getirene hasap ýokdur. Bileniňi aýt, bilmedigiňi biljek bol. Nyşana degmedik on okdan nyşana degen bir ok. Zada göz diken on aç gözden bir gözi dok ýagşydyr. Berýän baýdyr, alýan gedaý. Yrsgam berýäne berýändir Hudaý. Dag daşyna görädir ynsan başyna. Dünýäde sylagy gazanmakdan kyn zat bar diýseler, ynanmagyn. Geçen günler kime kül, kime gül, geljek günler kime odun, kime suw. Dirä sogap, Ölä doga az bolar. Ynsanyň iň beýik ynsaby niýetidir. Sözlenmedik söz ýok. Ýöne ony bilen gerek. Her bir aýdan sözüň seň perzendiňdir. Perzende eýe çykmagam seň borjuňdyr. Ataň pikirini bilmersiň. Ýöne erbedini görmersiň. Azyna köp diýen baýdyr, köpüne az diýen gedaýdyr. Garrylyk, eliňden-aýagyňdan tutar, Göwnünden turmasaň, büdredip ýykar. Oýalyk, armany söýer, Uky, agyryny. Guralsyzdan ussa bolmaz, Akylsyzdan alym. Ýagşylykda ýatlanan gül bolar, Ýamanlykda ýatlanan kül bolar. Erkek haýasy sözünde, Zenan haýasy ýüzünde. Iki ynsanyň aýagyndan öpüler. çagaň we çar saçly enäň. Tagamyň duzy laýyk bolsa iýersiň. Sözüň duzy laýyk bolsa söýlersiň. Her kes bilen dogandyr akyllansan, adam saýlaýandyr akylsyz nadan. Kalp nurdan dolsa, ýüzüňe çykar. Owadan donly nadan bolanyňdan, ýyrtyk jully dana bol. Eşitmek görmek däldir, görmek bilmek däldir. Düşünmekde, düşündirmekde mesele ýok, mesele düşünişmekde. Ýaltaň agzy işlär, galjaňyň el-aýagy. Durmuşda gaýnan datly bolar, gaýnamadyk ötli. Sylag uludan bolsa, hormat kiçiden. Bilmän eden erbetligiň ýalňyşyňdyr. Bilip edeniň günäňdir. Oglunyň atasy üçin günäsi bolmaz. Atasy ogly üçin günäsiz galmaz. Garrylyk ýekeligiň sakçysydyr. Nadan öz ýanyndan aýy-günem dogrup ýaşyrýandyr. Nadan dünýäni özüniňki saýar, dana özüni dünýäňki saýar. köp bilen bilmeýäninden utanar. Namart mejburlyga baglydyr. Mert mejburlyga baglanmaz. Özüň tanamak üçin azara galma, halky diňle, hakykaty aýdar. Adam üçin ähli zamanda iň kyn mesele, adam bolmak. Imanyňy goýberme, bir gitse gelmez. Işe höwes hassany galdyrar. Iki bolup bir zada serederler, ýöne hersi başga zat görer. Kitaby sabyrly oka, akyl alarsyň. Bisabyr okasaň, wagtyňy berersiň. Seň üçin ähli zat hemişelikdir. Çünki sen wagtlaýynsyň. Myhman köpden gelse begen, döwlet birden gelse hatyrjem bol. Ynsany ynsan edýän ynamdyr, ýagny imanydyr. Eýelik mala-mülke däl, niýetiňe, ynamyňa eýe bolmakdyr. Her kes kemçiligiňi aýdar. Dana, düzetmegiň ýoluny. Ähli zat höwese baglydyr. Ýagşylygam höwesdir. Almagy gowy görer ýüzden ýüdüti, bermegi gowy görer müňden birisi. Seň beýgelmegiň, kiçelmegiň halkyň ygtyýaryndadyr. Körüň akly gulagynda, keriň akly gözünde, nadanyň akly hiç ýerinde. Her bir zady aýtmakdan, her bir aýdylan zady seljermek peýdalydyr. Müň kişini diňle, kalba makul bolmasa, bir kişä-de ynanma. Baý geljek gününe howlugar, garyp gelen güni bilen ýaşar. Aýnada keşbiňi görersiň, ýöne özüňi görmersiň. Adyňy eşidip sylamasalar, adyňy aýdaňda-da sylamazlar. Gaýtalanmajak bäş zatdan and içme, Alladan, Watanyňdan, diniňden, ene-ataňdan, doganyňdan. Niýetiňi düzläp, imanyňy päklemän, namazlyga münmek, ata münüp gitjek ugruňy ýitiren ýalydyr. Musulman doganyňy ýigrenmek, Oň gyýbatyny edendenem müň kerem erbetdir. Ynsanyň ýüzüni alma, ýüregini al. Özüňde ýok mähri, özgeden tapmarsyň.